Kabisa nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere mũtwĩroreire haha professor wa mehemehe arĩa tũkiugaga nĩ ũhoro mũnene. Ũhoro mũnene ũrĩa tũkĩrĩ naguo nĩ atĩ mũmemerekia wĩ gatũ gũkũ bũrũri-inĩ na mũno mũno gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya ũĩkaine ta Jeff Koinange. Ũyũ amemerekagia na redio ya Inooro harĩa akoragwo agĩkũrehera tabarĩra ya Hagaria o rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya cia rũcinĩ. Ndokage wike, mokaga na mũndũ ũgwĩtwo Nyoka. Wakata rĩu nĩathiĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Jeff nĩohete thabarĩ ya gũthiĩ bũrũri-inĩ wa Amerika nĩa the USA kũrĩa gũkorwo e vacation inĩ yake ya mĩeri ĩigana ũna. Ũhoro ũyũ twaruta kũ? Nĩtũkwĩraga nĩ Mehemehe. No ti Mehemehe o ũguo tondũ ũhoro ũyũ wandĩkirwo nĩ mũruna wake Nyox Wakata harĩa page inĩ yake ya Facebook na auga ũũ, Sasa US ni place ya kukataa kwenda na mtu akĩhũra kanua. Nitakũmiss though. Enjoy fiũ. Jeff. Kuria ũcio nĩ nyox. Na andũ aingĩ thutha wa kuona post ĩyo nĩ mokire hau na magĩtiga mawoni mao maingĩ maingĩ me ma kwendithĩria mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria thabarĩ njega na gũkorwo agĩkenerera ũhoro ũcio wa gũthiĩ kũhurũka kũrĩa USA. Mũndũ tuonire hau nĩ Sue Matheri ũrĩa ũkiugire atĩrĩrĩ, mwana witũ nĩ ombũka, nitakumiss a safe flight. to him a Jeff Kuria. Nake mũndũ ũgwĩtwo Mary Dan oka akiuga akĩmwĩra atĩrĩrĩ, onawe no ũkomboka thengio mũndũ ũgwĩtwo Mary Dan nĩ kũhe mũndũ ũgwĩtwo Sue Matheri e mwĩhoko. Mũndũ ũgwĩtwo Esther Thathi Rasaga nake nĩ agĩthire hau akĩmaka mũno akiuga atĩrĩrĩ, enjoy Jeff na ũgĩthiĩ na mũndũ wa gũtaũrĩra gĩthũngũ. Akĩgwĩrĩire agĩkue mũndũ onokorwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Pierre Lumumba athiĩ akamũtaũrĩre gĩthũngũ tondũ mwana ũcio witũ ti kũigĩrĩrwo ma. Gĩthũngũ nĩanyihanyihĩirwo. Mũndũ ũgwĩtwo Sam nake akiũkire hau na akiuga atĩrĩrĩ, E kwani unawania urais? Ĩ mũndũ ũgwĩtwo Sam akĩrigirwo Jeff athiĩ US na arĩa maragetha gĩtura gĩa president nĩo makoretwo makĩoneka magĩthiĩ nja ya bũrũri mũno na mũno mũno mũno. Mũndũ ũrega gũthiĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ruto nake mũndũ ũgwĩtwo Odinga nake nĩakĩohete thabarĩ gũthiĩ kũrĩa the United kingdom nake mũndũ ũgwĩtwo eh, Kate eh, Kate nake akiugire atĩrĩ no ũgĩcoka mwana witũ eh, ndũgatũrehere gĩthũngũ kĩu ũgĩtige okũu tũtikwenda eh, maũndũ maingĩ icio no cia mehemehe nĩ ngatho